Мөсәфир кыздырырга!
Ачык дип игълан ителә!
Без сәләткә юл тотабыз. Әкрен генә киттек, кузгалдык. Менә бу адәмгә карагыз әле. Шун үзе куркыныч бәндә әйме ләкин менә эчендә бала кебек ә менә бу бала кебек ләкин бик тә куркыныч әйдаман буларак барасың анда юк мин остаз буларак барам син нәрсәгә барасың анда мин квн язарга барам ә, без шул квнны ә, редактировать итәргә барабыз менә бу егет белән ә, нәрсәләр көтәсең син бу сәяхәттән гафур дустым
Беренче урын, әлбәттә, яхшы кәеф.
Ниһаять, без килеп җиттек. Исәнме, сәләтем, сәлам, сәләт. Безне дә каршы алалар, теркәлү бара. Исемлектән карыйлар безне, бармы безне, юкмы. Ә, монда теркәлүдән тыш, әлбәттә, мондый чаралар да кулланалар, температураны тикшерәләр. Ә мин кемдә тикшерәләр менә? Решеси 36 6 иде, хәзер 36 да 9. Это я волнуюсь диләр монда, борчылып китте. Саклану чаралары. Тикшерәләр мин монда әйберләр бихисап. Без турыдан-туры ашханәгә юл тотабыз. Сәлам! Кулларын, битләрен югач, ашханәгә юл тотабыз. Танадылар, нормаль, үзегез, үзегез ничек? Без әзер кыздырырга!
Мин дә кычкырып карыйм әле, тикшереп карыйк әле. Сәләт аш булсын! О, эшли икән. Рәхмәт. Монда тәмле ашаталар. Овощной рагу и пюре. Сез кайсы алан? Саба. Сәләт саба. Сәләт сабба. Хәтерлисезме, машинада әңгәмә алган идем, моны әңгәмә кырып алган идек. Менә карагыз, аның буена карагыз әле. Менә гадәттә имә мондый кешеләрне бары тик сөясе генә килә. Кил монда. Карагыз әле нинди өйдә моннар. Сәл кешеләр бит болар. Баш җитәк әле. Әлек карагыз нинди әйдаманнар әйем. Мин әлек әйдаман булып шәне бит инде монда. Хәзер карагыз нинди әйдаманнар. Вакландылар әйме. Вак вак әйдаман әйе. Уңайлы ич. Менә зарядка монда. Телефоның утырды. Килдем, монда шнурлары бар, монда хәтта телефоннарны калдырып китәләр. Бер кеше дә тими, Аллага шөкер, андыйлар юк. Менә безнең йортыбыз. Ничегрәк микән анда? Әйдәле Шамил керәле карыйк әле. Опа, менә хәзер шулай. Элек без җирдә йоклый идек. Идән ясап куйдылар мондый. Анда инде кроватьлар,

Энергетика. тебя страна Малия. Шулай инде саташасың инде сәләткә килгәч, яшьлегеңне искә төшерәсең. Шундый, шундый күңелле, шундый рәхәт.

Яңа дуслар табырга хәтерлим. Ачык дип игълан ителә.
Безне менә мондый машина белән хәзер Фәнсарга илтеп куялар. Киттекме? Менә монда сәләт икенче яктан малай күренә, менә күренеш шулай. Төнге сәләт. Һәм Сарыга да килеп җиттек, сәннәрмесез. Менә ул төнге татарская Швейцария. Әйе, татар Швейцариясе. Здесь смена Салят Беляр проходит, да, всегда? Анда Салят Беляр сменасы. Элек ул, элек ул имән, имәнкәй дип аталадыр, дубок дип аталадыр. А, Ана карагыз сезгә елмая. Что где, когда? 850 сантиметров. А рост Макса?

Вообще. Сәләмәт булыгыз. Будьте здоровы все обязательно. Э, үзләренең командаларын котларга дип чабалар, әнә күрәсезме? Күңелле вакыйга.